Assalamualeýkum hormatly görüjiler! Bul hepdäniň muhim habarlaryna men Nurmuhammet Sadat bilen Türkmen FM arkaly hoş geldiňiz. Pakistanyň howaýy güýçleri duşenbe gün Afganystanyň iki welaýatyna hüjüm etdi. Pakistanyň bul hüjüminde Paktika we Hust welaýatynda sekiz kişi çagalar we aýallar şamyl janyny elinden berdi.

Yslamy emirligiň weziri difasy Pakistanyň bul hüjümine garşy agyr salahlar bilen Pakistanyň nyzamy merkezlerine uranlygyny aýtýor. Aýdylyşyna görä bul hüjümden soň Afganystan we Pakistanyň serhedi güýçleri arasynda Host welaýatyň Teni uluswallygynda we Paktikanyň Bermal etrafynda savaş bolup geçdi. Afganystanyň awalky jumhur başlygy Hamid Kerzeý Ýunamanyň syýasy orunbasary Marks Putzel bilen Kabul welaýatda duşuşdy. Habarnama görä bul ýygnakda Afganystan we mantykada dowam tapan hazirki dürli wez iýetler barada gepleşik geçirildi we hem-de bul ýygnakda Hamid Kerzeý gyzlaryň mekdep opu hantunlarynyň açylmagy barada gepleşik geçirilendigini aýdyp, Gyzlaryň mekdep we pohantunlarynyň açylmagy ýurduň ösüşine we ýurduň ýagdaýyna köp faýdaly boljagyny aýtýar. Bul gepleşikde iki tarap hem gyzlaryň okuw we bilimine eňgel bolmak ýurduň geljegine gynçylyk döretýonlygyny aýdyp, yslamy emirlikden bul mesalä garşy üns bermeklerini istedi.

Bul projanyň tekmil bolmaklygy dehkanlaryň işleriniň ösüşine sebäp bolýanlygyny aýtýarlar. Aýdylyşyna görä Koştepe kanalynyň işleri Akja we Murdiýanyň kança nuktalarynda dowam etýär. Yslamy emirlik wezirligiň syýasy orunbasary Möwlewi Abdulkebir Çin ýurduň büýük ilçisi Žao Şeng bilen Kabyl welaýatda duşuşdy. Erk habarnamasyna görä, bu ýygnakda Çin ýurduň Büýük ilçisi Afganystan bilen Çiniň gatnaşyklarynyň giňelmesine täkit edip, bul ýurduň Afganystanyň syýasy we ykdysady ösüşinden hemaýat etýonlygyny aýtdy we Hemde Jaoşing afgan okuwçylaryna dürli bölümlerde bursiýa bermek istýonlygyny aýtýor. Bu arada hökümet wezirligiň syýasy orunbasary bul ýygnakda Yslamy Emirligiň dürli ugurlarda Afganystan bilen Çiniň gatnaşyklarynyň we ýardamlarynyň giňelmesinden hemaýat etýonlygyny aýdyp, Çin ýurdundan demirýollar we muhim pružalarda maýa goýmaklygyny isledi. Yslamy Emirligiň Mahajirler wezirlige geçen bir ýylyň dowamynda bir aşaryýa bäş million gowrurak afgan muhajirler daşary ýurtlardan Afganystan gelenliginden habar berdi. Bul wezirligiň sözçüsi Abdulmutallib Haqqani bul muhajirleriň gowruragy Pakistan, Iran we Türkiýeden gelenligini aýdyp, muhajirleriň bul ýurtlardan mejbury çykarylanlygyny aýtýar. Aýdylyşyna görä, geçen bir ýylyň dowamynda bul muhajirleriň ýarym million gowragy bir Pakistandan kanuny asnatlarynyň ýoklugy sebäpli çykaryldy. Bu arada Yslamy Emirligiň büýükleri Pakistanyň täzeki hökümetinden afgan muhajirlerini mejbury çykarmagyny durdurmasyny istedi. Parwan we Kapisa welaýatlaryň ýaşaýjylary roza aýynda mowady awalýeleriň bahasynyň ýokarylygyndan şikaýat etýärler. Bul ýaşaýjylar, täjirler we dükandarlar roza aýyň gelmekligi bilen zatlaryň bahasyny ýokarlandyrýarlygyny aýtýarlar. we hem-de paýtagtyň şamaly welaýatlarynyň ýaşaýjylary Yslamy Emirlik tarapdan dakyk gözçilikleriň ýoklugy, täjirler we dükandarlar zatlaryň halaýan bahasynda satýanlygyna sebäp bolýanlygyny aýdyp, her zadyň bahasy ýüz ila iki ýüz afgany köpelenligini aýtýarlar.

Işgärleriň zarfyýetini ösdürmek üçin okuw we bilim bernamasynyň bul ýurtda barlygyny aýtýar. Yslamy Emirlik wezirliginiň syýasy orunbasary Möwlewi Abdulkebir Azerbaýjanyň Büýük ilçisi Ilham Muhammedow bilen Kabul welaýatda duşuşdy. Wezirler başlygynyň bir habarnamasyna görä, Azerbaýjanyň ilçisi bul ýurduň Afganystan bilen gatnaşyklarynyň giňelmesini isläp, ykdysady we ekerançylyk we başga bölümlerde Afganystan bilen hemkärlik etjegini aýtdy. Bul gepleşikde Möwlewi Abdulkebir Yslamy Emirligiň Azerbaýjan bilen gatnaşyklarynyň giňelmesini isliýonlygyny aýdyp,

Bular ýigrimi bir kişi ölendigini aýdyp we otuz sekiz kişi hem ýaralanyp, on bir sanysynyň halatynyň gyn durumyndalygyny aýtýarlar. Hyrat welaýatyň mahalli mes'ullary bul welaýatda polio waksininiň başlananlygyndan habar berdi. Yslamy Emirligiň Syhhati Amma başlygy Hyratda iki müň ýigrimi dördünji ýylynda polio waksininiň ikinji kampaýnynyň başlananlygyny aýtýar. Syhhati Amma başlygy Talib Şahed Hyratda geçen üç ýylda bul welaýatda hiç bir polio kesellik tapylmadygyny aýdyp, Garp hawzanyň polio bölüminiň mesuly Muhammet Asyf Kebir bul döwrede iki ýüz ýetmiş alty müň sany bäş ýaşaça çagalaryň waksin boljagyny aýtdy. Amerika ýurduň daşary işler weziri Antoni Blinken Arabystanyň daşary işler weziri Faýsal Binni Farhan bilen duşuşdy. Bul gepleşikde Gaza ýaşaýjylaryna ýardamlaryň dowam tapmagy we savaşyň durdurylmasy barada gepleşik geçirildi. We hem-de iki taraf çaharşenbe güni geçirilen bul ýygnakda Gaza ýaşaýjylaryna ýardamlaryň köpelmesi we gaýrynyzamyýleri goraýyş barada gepleşik geçirdiler. Bu arada Amerikanyň Daşary işler wezirliginiň sözçüsi Mettýu Miller bul gepleşigiň möhüm bäsleriniň biri Gaza we Ysraýylyň arasyndaky bolan savaşyň durdurylmagy bolanlygyny aýtýar. Aziz we hormatly görüjiler, bul häftäniň möhüm habarlary şulardan ybaratdy, geljekki häftäçä sizleri Allahypage tabşyrýar.